Neei ŋɔ maa wallahi tallahi i pola ti pota ni i saɣim ninsali yolo bɛ o o n ti nyɛla bindirigu ni di ka i zaɣisi dibu n m bɔra bihim bihim ai kiriki wallahi tallahi mɔ kuma maa ni niŋ maa Bihi n kuri bi niŋ hali bela bela bela bela. Ka mi sɛɣu bem yɛn daa niŋ nama bihi maa a yɛn pɔhi a yɛn pɔhi ku gba di ka ku pɔhi pam pam ku pɔhi pam pam a a zaŋ a nuhi mi ku yɛn niŋ o wee ka bihi yɛn yina. Wɛ piriki mali zanna.

A baŋ ni yɛli shɛm a ni yɛli ya n yuli n bɔni chichi chichi ka n yɛla shishɛɣu hii ka bɔhi ya yuli a jɛba ka yuli n bɔni kum ka dariga ŋun kam duma ni siɣi gballi ni ka n yina zujuŋ zujuŋ N yi a ni chani ka na paai ti jɔŋ yiya maa ni bee a yaɣiri di suɣu ti a yiya maa ni? Gbala maa ni ka n yina. Vivian, A yɛn lahi boli o maa m-boli o. A Girigi, N je yɛtɔɣa, ka Dagbani n-nyɛ ma, Fulani n-nyɛ ma. Vivian, Yi ŋmani suhuri, eei Fulani, kamani n yɛn lahi boli o. Hei nyini zɔri. N suhu ka n yina maa, n nya ni yina yiri shɛli maa mi yɛn lee suŋ o nachimba n lahi bahi i bee n mi paɣa maa ka zaŋ o n zaŋ o kuli ti kuhi n bukaata ka zaŋ o bahi. Tɔ! Ni yina maa yɛn kula yi niriba n daadam bɛ pihita. Nya ni laɣimina! n bi so niŋ asigu kuma ŋɔ moo ka chaŋ ti yɛ achiinta maa yaa kuya ŋɔ moo lan taba bi ku bi ku yɛ bi ku yɛ naɣi mi n nyɛ bi sa shɛŋa maa ni yina mo

Star four four seven star seven one four hash eh, a yi paagi process maa bi code nyɛla one yn one six yn sixteen chɛ ka ti labi ti jaaji nim maa sani n ti nya bin mali shɛli ni bi zaŋ ti ba. Saha taɣiya. Saha shɛli kam zaaha yi na ʒini niŋ kpɛrigu, ka kpɛrigu maa pooi bee ka di ŋmili bee ka di bi paagi, saha shɛli kam zaaha yi kpɛrigu tamdila kalinli zuɣu. Ŋɔ maa wuhirimi ka amaa yi malila nimmɔhi zaŋ chaŋ tuun shɛli yi ni tumdi maa polo, ku gbubiya laa ka di kpɛma, ka ti nya din yɛn chaŋ shɛm. Saha taɣiya, m ba Fulani.

Naawuni be ti mini a sunsuni. You are doing very well di mi ti ku zaŋ so pahi zuɣu o performrila better in di ku niŋdi maa zaasa Flan maa o introduction di wuhiya ni o mali shili nyin ŋuna ti pun mi a ni niŋdi shem n zaŋ lan binshekam zaasa bahi paɣa maa ni. N luɣ shɛli polo din chɛ ka n baŋ ni yi rihɛziri la nyɛla o ni yɛli ni pumpɔŋɔ nachimba crowd maa bi ti o lala chance o bi garigi so ka o complete o yɛtɔɣa ka niŋ free meaning you guys are serious so zuŋɔ man comment nyɛla 200 Ghana cedis for you to vote yourself. a mi n-zaŋ ti malaŋga ka di paai a bee n-ku zaŋ tin ya? Di yi paai ma di m-paai ba. Malaŋga n-nyɛ li ti deei ti ba. All right. Carlos shɛta ban ni ni yaa ni di bi tuni o ʒiya ka a diri ŋɔ laɣa bi bihi maa ni fara gbaali mi ni di gurim gurim mi all right ti puya pam ka pahi eh, ka di yɛn zaŋmi vooti bee ka n lee zaŋ ti Manija Hamid ka o daa voos bee yɛn zaŋ mali kpɛ loori n yab yi sa kpaa man ka a deeli n loodili niŋ voos tiba ni di bi zaŋ vooti o bee ni bi zaŋ kuli chɛ ka ti lahi bahi ba piri jɛma bamban sani ti nyɛ o mali shɛli ni o zaŋ ti ba o ati kɔmɛnt ɔra di ŋɔ ati puhiya pam ka paɣi Di zo di ni ka saha taɣi ni n dɛma niŋ a nyaɣisim dim sɔɣilo kom a fooni ni daali star four four seven star seven one four hash. Bɛ koodi nyɛla YN one six YN sixteen. Ti poya pam ka paɣi saha taɣi flips. To naa deei suhigu DJ alikauli shɛŋa o ni daa gbaai ti di zaa dibaayi maa zaa di paai ti. N ti puhiya ka paɣi, din chɛ ka n yɛri ŋɔ di pala yɛtɔɣ shɛli pam tooi bɔhirimi ni ka daa bi nya li, di niŋ yɛlimaŋli, di niŋ yɛlimaŋli, yɛlimaŋli n-nyɛ li, di paari ti, ti puhiya ka paɣi, vootimiya ti ka ti wiini li.